mba'éichapa ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua. Ñandejára mitãmi Jesús peñangarekópe nderehe, peñeñangarekóke, pejepohéi, pepyta pende rógape, pesẽta vove peipurúta pavóka. Ha opa jejeruréta chupe tañanderehe. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, taoreañuãmba ne mborayhu, tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã, opa ára roikotevẽva. Ohejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, rohejareiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue ore ndive, ha aníkena reheja roike rojepy'a ra'ã vai hag̃uáme. Taupéicha. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Néi. Ko'ápe jahechahína ñame'ẽma kuri péva San Juan, San Juanhápe hína pe he'i ñandéve pe aja ñamoñe'ẽma kuri Carlito oho San Juanhápe San Juan ára mokõipa irundy jasy poteĩ ojejapo ñembosarái ha tembi'u oiko vy'a guasu Raulito omaña Paila jehere itatapỹi ári jehasa yvyrasỹi ha tóro kandil upéi Carlito ochuta pelota tata Martita ha Rosita oha'ã kambuchi jejoka Carlitos ha Raulito ho'u mbeju, Martita ha Rosita ho'u pastel mandi'o. Jajapóta tembiaporã, los ejercicios, peteĩ. Mba'e temiandúpa ojepuru, embojoaju. Qué imágenes sensoriales se utiliza, péva hína ñande po, mano, el tacto. Ko'ápe jaguereko juru, gusto. Tesa tesa es visual, apysa, auditivo, ha ko'ápe jaguereko jey avei ambue. Po. Néi. Carlitos ho'u mbeju. Mba'éicha rupi ñande jahechakuaa Carlito ho'u mbeju? Ko'ápe ha'e ho'u. Ko'ápe. Raulito omaña yvyrasỹi, omaña. Raulito mira, omaña yvyrasỹi, péva hína yvyrasỹi. Ko'ápe upéicharõ jahecha omaña he'i. Karai ojupi yvyrasỹi. El señor sube por el palo enjabonado o engrasado. Upéicharõ péva ko'ápe. jupi ñande rete rupi, po rupi. Kuña karai ohasa tatapỹi ári, la señora pasa ohasa pe ojapo hína tatapỹi ári. Upéicharõ ko'ápe hína péicha rupi, pire rupi, táctil. Carlitos osapukái, Carlitos grita, mba'éicha rupi? Apysa rupi. néi, mokõi. Jahasa ta tembiaporã mokõime. Ehayguy oĩ porãva. Subrayo lo correcto. Mba'e mba'épa ojejapo San Juan árape? Qué y qué se hace en la fiesta de San Juan? Ko'ápe omoĩ ñande tembi'u ñembo'e ñembosarái. ojejapo tembi'u, ojejapo ñembosarái he'ihápe ñande ñanemuñe'ẽrã. Mba'épa oiko San Juan árape? Qué ocurre en la fiesta de San Juan? Vy'aguasu, yvyrasỹi, si, vyrorei, no. Péva nahániri. Néi. Jahasáta mbohapy hápe. Tercero. Mba'e mba'épa omaña Raulito embojoaju. Eike mira Raulito une con flecha. Omaña ha'e Toro Candil, omaña Tatapy ári jehasa, omaña Paila jeheréi ha avei yvy rasýi péa embojoaju vaitépe. Irundy Mba'épa ochuta Carlitos? Képa tea Carlito embosa'y ha ehai héra. Tea hína pelóta tata ha ko'ápe pehaíta héra. Pelóta, pelóta, tata. Su nómbre. Pehaíta manda eskrivi. Néi. Mba'épa oha'ã Martita ha Rosita? Emongora. Qué juega Martita y Rosita en sierra? Ko'ápe tata pyĩ ári jehasa, ko'ápe kambuchi jejoka, pe ha'ekuéra oha'ã, péicha pemongora, qué encerrar, ko'ápe. Néi. Ha péva pejapóta pende kuatiahaípe, cuaderno, pemoĩta ñe'ẽndy, vocabulario, pehaíta eh, mbohapy reglón Tembi'u ha upépe hekáta Ta'anga ha pembojáta Van a buscar una imagen de la comida tembi'u ha pemboja iguýpe ha upéi pehaíta Ñembosarái mbohapy reglón Tres reglón ha peheka péicha avei Ñembosarái Juego pembojáta Peikytĩ ha pembojáta Vy'a guasu Vy'a guasu fiésta pehaíta mbohapy rreglón ha upéi pehekate avei ta'anga. Upéi avei tatapỹi mbohapy rreglón, peheka la ta'anga ha upéi peikytĩ ha pemboja yvy. Upéi tata pehaíta mbohapy rreglón ha upéi avei peheka la tata, ra'anga, ha peikytĩ ha pemboja ta pene kuadérno. Ha upe peve, upépe opa ñane rembiapo ahátama tereho porãite mbo'ehára aguyje.